Dunia ya leo bila kuwa na pesa hakuna sauti baba oh, kusikia. Ndalo moko mane nyal muhindi moro dwara gi thuon eh. emomiyo ne aringa duogo dala to yudo ndalo moro kaduogo puodho dala ka gimo three months ma ji okuodha ni tin ni noriemba tich kane nyako polis mane tedo gi mabor no ka polis mondo odhi omake gi omak gi selotep kiwuonde maselotebe kore mako gobaka kwane dhoge no waya dhoge no tek gomera wana mak si bwana wi awinyo ni nyocha ku chwanyo chwanyo rubi jaodu jaodu ambo Ah, mano to jogo nigi wach gi moro bwana. Dong' ni mana oko diriyo.

amatsika nitone timo malaji ano bwana ming'ani gimoro ineno one town ineno one town Nairobi kichwanyo ng'ato kamane base tigo hikata mana fine mar alufu abiriyo or or ming'ani or nane mandikang na ami sani adwa nandol bing'eni ka by the way time now ben chit no se ona message moro e email idwara naye ng'ama nyatiyo ne dosi nadwara

Bana kurutu ini pete pe. Anike beto kadhi. Bwana ni joke si lako bwana. Mana joke joke mai se di saba apate ne ba. Ape engineer nyula ap dang dang okonya ko kele ap dang konya gi menda lagi no. Ah imbe be ngama ber. Mako kwer wacho. Ah imbe be ngama ko kwer wacho winjo. Ere kura right na. Ban prit na ngasik temo. Ini wacho naye. Wandalaka.

Mago ipidho Wan wamuodo nyaka gwen nyoyo. gredi mondo gwen gredi onyuol tong' mang'eny. Omuogo. Kako ni metho gi tong' gokinyi, in kama imetho gi tong' gi simoki gi Tong' thuon. gweno, tong' michamo go kuon. Kendo landlord we mapogo ji. Yaani tong' gweno michamo Ichiel. kuon ichiel imetho go. No, samoro be iboke kama orumo Ah, to tiboke. maboke to ok acham. Kaka an na- na- nadonjo kasungora kamano, naduoga loko Okudum ni pacha ma. Bwana town ber. Adwa nu register e app moro an godo iluongo ni ni ja city up en koro ing'eni ka kudonje to ani ji sautu kusedonjo ni e to un aterouga limbe Nairobi unyalo ga dhi neno Naivasha in iselayo Nakuru Nakuru kama ji layoga ka ji dhi Nairobi anaselayo madhi kare to Mombasa. Bana mit marach bwana. Mit ah. moingo lach mimi nanonwa la kapod watendo moro mipo kilaye pien ni chak. Gari chung. Bwana gari chung bwana bwana. Gwen kato bio tura. Ini po kangio gitu chakula. Eh? Ini leo junya kibakla kita chama lai.

Iwinjo naye, iwinjo naye koro siti kacha. Siti kacha koro kibedo ti iwa chama kwa. Naye kata koro kidwa bedo ngama taf taf gong, taf gang, taf gong, ngama gang, gangster. Gangster. Iwinjo. Imako inyo inyo ibedo ngama nyalo chol mandas. Inyo ah, mandas weri go. Ibiro bedo ng'ama sungore to nyiri dhi eri. Isungori nang'o? Ionge pesa. Kata ibed godo ka ted ted. Nyirero Ted chiemo. Ted gimoro gweno ted kata mana gik mamit lilo gweno dala kit gweno dala ka kuma nocham gweno gwada. Eh, bana, dala ka to Adala ka. Bwana utu dhi medo chandoru. Bwana tunaini gi tije. Adi job. Ai wacha. Ochako ndik nyaka moro ni jobless kona eto kaka kata kuru kudu ywe ywe ma bo chako donje chama umoro ma chulo wa ywe ywe ichulo jo jobless donge wadware ore ji milion achiel koro wagolo siling siling siling siling sema be ok ionge siling ionge siling achiel siling ma wadware ore Ok mar wiyi no. Siling ma pesa. Wuodh wari wade milion adi? Takono joka ni mondo wachok pesa no mondo wadonj e chama moro to gimiya to an makwongo chamo. Chamo 1 million. Tango miyo jogi lawi ni kata 1 million koso muhindi. Dabe ndikoro ngama biro chamo muki. Ah, en obiro chamo bang' higni mia abiriyo gi piero abich. Ibiro mi nyithinde. Koro wasaini gimoro ni lolo lolo lolo